Okweyongyera kw'obutagasi bw'ensi ahabw'empinduka y'obwire nikireeta ekizibu kihango aha buhingi. Okweyongyera kw'okuhinga ebitookye nikirugiirira aha butagasi oku burikwingana hamwe n'amaizi agari omu itaka. Ebitookye n'ekihingwa ky'amaani kandi nikiriisa abantu kandi abantu barikurenga miriyoni abiri na itaano bakiihamu esente omu byaro hamwe n'etauni ezeetooreire Uganda buri mwaka. Twine abahingi bakuhika enkumi ibiri abahingi b'ebitookye omu gomborora yoona. Egomborora egi niyo gomborora mpango omu disiturikiti ya Ntungamo omu kugira omu mwanya muraingwa nari shi omu mwanya muhango. Eky'okureeberaho, omuhingi omwe ou orikushanga omu muruka ogu orikushembayo Noobaasa kutamburaho kiromita zirikuhika ikumi na itaano kuhika aha muhingi ow'ahandi waagyeragyeranisa n'amagomborora agandi, kwonka twine abahingi bari enkumi ibiri na n'okushubamu kakye. Kwonka, okuhinga ebitookye nikyetaagisa enjura erikuyamba kuta obutagasi omu itaka okukiyamba kukura gye. Kwonka, embeera y'obwire nk'ekyanda nikishiisha orutookye hamwe n'amagara gaabo abarikuganyirwamu. Ekizibu ky'okubanza tukagiraho oburwaire obu turikweta obwa kajunde. Nikyo kizibu ky'amaani eki abahingi b'omu gomborora egi abarikuhinga entookye. Ekizibu ekya kajunde niyo turikweta BBW, Banana Bacterial Wilt. Ku nuuya ekakwata entookye nyingi munonga kandi yaazikora kubi munonga munonga. Of course, Banana Bacterial Wilt teine omubazi kureka neeyenda obuyonjo Kwonka n'obu baagirizeho kubikora, kwonka abantu kikababeera ekizibu ky'amaani munonga. Ekya kabiri, twagiraho nangwa n'ekikooko, n'obukooko obu turikweta nka nematodes, nabwo nibakira kubugana kihango. Then ngoma n'ensi erikumanywa nk'eine omushana mwingi. Nakyo n'ekizibu ky'amaani munonga ahakuba nitugira kugira omushana mwingi ogurikurugira kimwe nk'omu kwezi kwa kataano kandi gugyendera kimwe obumwe gwenda kuhikaana n'okwa ikumi gumaraho ameezi nk'ataano so oshanga entookye nyingi zaayomangataine munonga. Ebika by'ebitookye ebingi ebirikuhingwa omu matemba aga East Africa nibiba nibyetenga obutagasi bwingi beitu ahabw'ekyanda, ebicweka nkaaga na bitaano ahari igana, Biremirwe okukora gye. Ebitookye byaitu ebya buriijo, mporogoma, mbwa zirume, kibuzi, entaragaza, na kitembe, enyeru yaaba neerwara oburwaire obw'endeere, kikooko, nainga oburwaire obu oburikurya emizi, nainga kajunde, ekitookye nikibaasa kugumaho kita. Ekyo nikimanyisa ngu omuhingi naaba naayenda omutumba ogutarikuza kurwara. ahabw'okuba hati orikuza kuteera kikati mutumba ninga okafuuhira emibazi. Emibazi egyo eine obubi bwabyo aha itaka nana aha magara ga buriijo. So omurimo gwaitu n'okureeba ngu twakora, twa impuruvinga emitumba eyaitu eya buriijo, tukagigarura omu bahingi omu muringo ogw'okureeba ngu terikurwara. So ekyo nitukikora Ahari kawanda nitugyeta breeding mbwenu ni nk'okuzaarisa, nituzaarisamu tukore ebitookye byaitu ebya buriijo tubizaarisamu ebitookye ebindi ebitarikuza kurwara. So ebitookye ebi twine aha omu mwanya ogu ogwa Ngoma omuri Ntungamo, n'ebitookye ebi twakozire omuri Kawanda nibiruga omu nyamwonyo Enyamwonya yaitu eya buriijo tukagizaarisamu enyamwonya endiijo etarikurwara. Omu muringo ogw'okuzaara okwa buriijo, so ebitookye ebi tibirikurwara kikooko, ekikooko tikirikubuteganisa n'obu obukooko oburikweshushanisa nk'eminyongororwa oburikurya emizi ekakuukaho, obu burikuuka emizi ekuuka ekitookye kikuukayo n'enkonya. Oshange emizi eyomire. Obwe nabwe tiburi kuteganisa ebitookye ebi. Ebitookye ebi tukabikorera akawanda omu banana program. Ministry ya agriculture yabi yabikoraho naitwe twabiraba twabirabya omu bahingi Kandi twahika aha bwire bw'okutunga orusa rw'okubigarurira, abahingi bakaba nibo baayeshariramu eki, eki ninkikunda, eki tindikukikunda, ninkirya kibonera, nikikura kurungi, nikiteera enkota mpango nungi, endeere tizirikurwara kandi ninguma nyine ebyokurya. Nibahinga ebitookye bya buriijo nka bya kibuzi, njagaata. Ebitookye mbwenu ebi turikweta ngu n'ebitookye ebi abantu baabaire batuura nibahinga eby'obutoosha. Kwonka twinemu n'abantu nari shi abahingi abarikuhinga ebitookye ebi twahairwe naro nari shi ebitookye ebi turikweta nka hybrids nangwa abamwe amaziina nibakira kuba nibagira ngu n'ebitookye ebirikuruga Kawanda. N'abandi oshanga nibabyeta ngu n'ebitookye bya naadizi. Ebitookye ebyo haine ebyabandize kwijaho ebyabaire biri ebitookye nk'ebyeminekye. Okubanzaho abantu baabyakiira bamwe baabikunda kwonka abandi baabanza kubireebaho nk'ebitookye ebitaine eminekye emizire. Kwonka obwahatiya kandi nibabironda nabyo ngu babihingye Tibirikureebeka ahakuba hati biine akatare ahabw'okugira ngu abantu nibabikoramu babishangire biine emigasho munonga n'okubikoramu juice hamwe n'ebindi. Now obwa hatiiya omu mwaka enkumi ibiri abiri na gumwe okwa mwenda tiimu ya Naro ekaija omu gomborora egi kandi yaijana n'ebika bitaano by'ebitookye bisya kandi omu bahingi abu yaabaire neeronda ekaneena ngu turonde abahingi makumi abiri, kandi buri muhingi bamuheereze emitumba igana kwonka y'ebika bitaano. Obwa hati, purojekiti egi n'ey'okureeba ngu twaronda ebika by'ebitookye ebitarikuteganisibwa empinduka y'obwire kandi ebiine akatare akairiireyo. Eki nikibaasika obwo turikureeba aha mbibo ezi barikucooka hamwe n'ezo ezirikukundwa abantu abari omu kushuubura ebitookye. Nambwenu eki ku nkugiraagiranisa na n'emitumba egi ei baatureeteire egi eya hybrids nari shi egi ei bamwe barikweta ngu n'eya kawanda, yo neeshanga eyehanganiire omushana munonga kusinga na n'entookye ziri ezaitu ezi tutwire twine. Nambwenu eki abahingi b'entookye baakugyezaho ku appreciatinga munonga ahakuba omu kyanda eki ekihweireho, tukagiraho ekyanda eki ekihweireho, ku barikureeba entookye ezo ezi baareetsire aba Naro bashanga zo nizireebeka emituuma neereebeka ekiri green munonga na n'omu kyanda erabamu gye eine amaani waagyeraagyerisa na n'emituumba eyaitu eya nanka n'eya buriijo. So ebyo twine twine varieties mushanju ezaaheereziibwe orusa kuraba omu minisitule ya Agriculture kuza omu bahingi. Ebitookye ebyo tukabiririizinga kuruga orusa eky'okubanza tukatunga orusa kuruga omu mwaka ogw'enkumi ibiri na mwenda, enkumi ibiri na ikumi, enkumi ibiri ikumi na mushanju na ikumi na munaana. Twine varayatiizi mushanju eziri omu bahingi kandi varayatiizi ezo ziri omu myanya yoona orumositi twine omu Albertine region omu area eya Rwenzori, za Hoima, Bunyangabu, nanka Bushenyi sheema, tuziine Isingiro, Ntungamo, tuziine omu central area za Nakaseke, nomu East, Mbare, Bugiri, tuziine na even in Northern Uganda. in Lango and Acholi and every where we have planted them they are disease resistant so hati ahabwokuba kurenga aha burwiire hariho nebizibu ebindi ebirikweyongyeraho nkomushana tihaine ahu omushana gutari hati abantu nibahinga entookye zifa ahabwomushana abandi ebicoori nibifa ahabwomushana so omushana nagwe niguteganisa. Kwonka ekihango munonga aha varieties ezi ezi twine ezi twakozire ez'enyamwonyo, oburwaire ahi burikuba buri obwobwo obw'okurya emizi n'enkonya n'endeere, orutookye tirurikumara myaka erikurenga ahari etaano. Kwonka tukukozesa ebitookye ebi ebyaitu kandi ebiri enyamwonyo, erigire omu nyamwonyo, orutookye nirugumaho. Hati entookye zaabaire zimara emyaka ataano, emyaka igana, okashanga abazeeyi bakahinga orutookye, abaana baarushangaho n'abaijukuru baarushangaho, niyo direction egi ei turiyo nitugarukamu. Okucondooza okukozirwe omu bicweka ebiri aha rutezyo orw'okuteganisibwa ekyanda nka Sembabule, Isingiro hamwe na Ntungamo biine embibo ezicookire nka fiya ikumi na mushanju ezikubaasa kumera omu bwire bw'ekyanda, Hati ebitookye byaitu byasya emyaka ikumi na ishatu, ikumi na ishatu omu bahingi, kwonka abahingi ababyaine abaabibandize kubihinga nahati bakibyaine. So tukiriyo nitubara. Nimpamya ngu nituza kuhika omu myaka igana n'okweyongyeramu. So hati activity egi ei twine omuri Ngoma, tureebire ngu aha mwanya yoona ei twabyaire ebitookye ebyo, ku birikuteerwa omushana, bigumaho. Enyamunya ezindi ku zirikuteganisibwa, ebitookye ebi tibirikuteganisibwa mushana. Ahabwaki? Tibirikurwara. Ni nk'oku oku waaba oine omwana atariire gye, yaaterwa oburwaire buzima naateganisibwa. So twasharamu kugira ngu ekigyezo ekirikuza kugyeza ebitookye ebi kumanya ngu buzima nibigumira omushana n'okubireeta omu mwanya ogurikuteganisa omushana munonga, oguteganisibwe omushana munonga. Kandi emyanya egyo tukyuzingire emyanya ebiri, tugiire Sembabure kandi twija n'omu disiturikiti eya Ntungamo. Omwanya ogu ogutwemereiremu. So orutookye oru rwahitsyaho emyezi, rwatsya omwaka n'emyezi, tukarubyara omu mwaka ogwa munaana, enkumi ibiri abiri na gumwe, byataire, omuhingi mukama w'orutookye oru yaabiriire. Enyimaho, ekitongore ekya National Agricultural Research Organization, NARO, kishohwize embibo ezicookire nka Cabana six H nari shi M nine, NARO Ban three nari shi M twenty five, NARO Ban four nari M twenty seven hamwe na NARO Ban five nari M thirty, ezirikurugamu ebitookye ebirikurenga kiro makumi ataano kandi ebiine amaani okurwanisa obukooko hamwe n'endwara ezirikuteganisa ebitookye. Abaabihingire nibeyongyera kuhangutsya entookye zaabo, nibeyongyera kuheerezaho ba neighbours, bataahi baabo, abandi abahingi kandi kimwe aha kitookye eki twabandize kuheereza Eisitwe abe nitweta M9, abahingi bakagiheereza eiziina eri bakweta Kiwangaazi omu Ruganda. Kiwangaazi nikimanyisa okuhangaara. So kumanyisa ngu ekyo ekitookye ku orikukibyara nikihangaara, tikirikufa. Endiijo neebaasa kwitwa ebikooko, endiijo neekuuka ahabw'oburwaire, kwonka emutumba ogwe niguhangaara. So waahurira omuhingi we yaakyeherereza eiziina, nikimanyisa ngu ahu yaatuurira nakyo yaakisiima, yaakyeta ekirikuhangara kandi hati ezi varieties ezi twine ezi tihariho ntaaniso omu kurya ahagati yaakyo na kibuzi nainga entaragaza nainga enyamwonyo endiijo emirye neeshushana so the appreciation is great and it is continuing so abahingi baaguma nibeeyongyera ku interactinga na varieties ezo they appreciate them even the more. Obwa hatiiya Abamwe niho babaire batandikire kushaaruura kushaaruura ebitookye ebi. Kwonka eky'amaani munonga eki abahingi barikumanya, ekitookye kyona kyamara kukura kyaba kiri eky'okuriibwa, nikiba kiine akatare. Tihaine kitookye ahu orikukitwara okashanga kitaine katare. Kandi obwa hatiiya ebitookye biine akatare, biine akatare k'amaani ahakuba n'obwakuba obwa hatiiya, Hati ekitookye nikigura ahaiguru y'omutwaro gumwe n'ekicweka kweyongyera ahaiguru kandi hariho nana abarikuguza ebitookye emitwaro ena kurugiirira aha sayizi. Ebitookye ebi ebibaatureeteire aba Naro, abahingi eki babaasize kubisiimaho n'obu baraabire batakatandikire kubiguza munonga n'ahabwa sayizi. omu sayizi yaabyo, ebimwe noija kwija kubireeba bitaire omurundi gw'okubanza kwonka okashanga ekitookye kiri kihango munonga bikozi oku kirikuba kiri kihango munonga nikyo kirikumanyisa ngu nizo sente zikiriije kugira kita kukuheereza. I myself ahu twine ok nyowe ka nookagamba ahu twine tukagiraho plooti emwe ei nkweta nka demonstration garden nari shi plooti ey'okureeberaho aha gomborora ey'abahingi boona Ndikukira kubareetaho kugira ngu bareebereho kandi babaase kwegyeraho. Kwonka haine ebitookye ebi twariireho. So, kanwa kagamba naanye nk'omuhingisa haine ebitookye ebi naariireho kandi n'ebi naariireho n'abahingi bamwe kandi bakasiima bakamanya ngu ebitookye ebyo biboneire. Ekyo nikyo nikimanyisa ngu nibiteekwa kugira akatare. Kwonka baabireebire na saizi yaabyo, Kandi buzimazima bariiga kumanya ngu aa baamara kugira entookye zaabo bakazireeberera gye, na n'ebitookye ebi nibyija kugira akatare. Okucondooza hamwe n'okucenkyera embibo ezitarikuteganisibwa ekyanda nikiija kuyamba aha kwongyera aha sente hamwe n'okukanyisa eby'okurya omu bicweka ebirikuteganisibwa ekyanda. Naaba ningyeragyeranisa, okureeberera entookye kwona n'omuringo guhikire kuba nigushushana. Eky'okureeberaho, Okire kureebeka ngu tibyazamu mwata, okire kureebeka ngu wabiheereza, wabuheereza orwaizo nari shi efumbire nari shi manure kandi okire kuba noreeba ngu ekintu ky'amaani munonga orutookye warwarira ahakuba ku orikurwarira rubiika amaizi, rubiika amaizi ahansi mbwenu okureebera entookye kwona nituba nitwenda ngu kuze aha mutindo gumwe kwonka eky'omutaano ekiriho ebitookye ebi barikureeta, ebitookye ebimwe nibizaara munonga. nka emisaate nezaara munonga, ku erikuzaara munonga okwo erikuba nezaara munonga nereeta n'endeere nyingi nikiba nikimanyisa ngu haine oku orikuguma nogiihaho nogitema nayo neeba neyeyongyesereza aha mwaaro ogu orikuba ogizire ota, ogu orikuba oine. Mbwenu ekyendeebera ky'entookye nikimwe nitwenda ngu abahingi beitu bagumye omuringo gumwe gw'okureeberera entookye. tigurikuhinduka ezi ensya hamwe na ziriya. Mbwenu ekyo tukagira ngu ku orikuba nooreeberera ezi noohendeka munonga, apaana. Nangwa obwe nimbaasa kugira ngu ku orikuba oine entookye eza hybrids nari ebi abaingi barikweta ebya kawanda, ahobwe nikibaasa kuba ekirikukwanguhira munonga kukanyisa orutookye munonga ahakuba egi mpaha waaba nooyenda ku hati waatimbamu hatiiya, Haza kuhwaho esaaha ngu eibiri enjura erikugwa, noshusha noihamu emitumba endiijo y'okugira ota? Y'okubyara. Kandi egyo entookye ezo ezo ezaitu eza ez'enkuru eza kare, noshanga zo nobaasa kurindaho na na sizoni. Omuntu yakuuriramu hati emitumba, nabaasa kurinda sizoni endiijo. Kwonka hatiiya nka faamu omwe, Nk'orutookye oru rwa faamu omwe, nooshanga rwaheereize abantu barikurenga abantu ikumi na bataano omu periyodi egi ei naaba ninkugambira. Ahakuba nana embyara yaayo nana enkuura, nooshuba okuura obutumba obu obuto, tokuza kukuura emitumba egi emiraingwa ngu niyo otegyereize. Mbwenu egyo niyo nikyo karungi kari aha aha mitumba egi emisya egi ei baatureeteire. Ekitookye eki ni n'empologoma. Empologoma n'emwe aha varieties ezirikuteganisibwa omushana munonga. Ku erikuterwa omushana nikwo erikurugayo etyo. Endeere nizeesika aha mutwe ziba nka rosette plants. Kandi ekitookye nakyo nooreeba ku kyahagama kiti omu mutwe tikyarugayo gye. Infact omu bwire obwingi nikiteerera n'aha rubaju oshanga kyarugirayo ahagati y'omutumba aha. So this is a typical example of of a nanka ekitookye eki ekiteganisiibwe omushana and this variety is mpologoma niyo emwe ei tukukozesa aha nka nka control y'okureeberaho kandi waareeba hati ebi ebindi nibiba birigireyo gye. Embibo ezicookire zishangirwe ngu nizibaasa kumera omu bwire bw'ekyanda bwanyima y'okuzigyezesa omu itaka eritarikushushana. Kandi zikozire kihango aha kwongyera omu kuhinga kw'orutookye omu kyanga. Okukoresa gye eitaka kandi zimazirwe okuhinguzibwa omu misiri makumi abiri ey'abahingi. Twaba twine enyamoonyo etarikwihwaho kikooko, etarikwihwaho oburwaire, etarikwitwa mushana, omuhingi naaba aine eby'okurya. namba emwe. Ekya kabiri, emitumba egi ti mitumba yonka, ti ndeere zonka. Buri kimwe kyona aha mutumba ogu, nk'oku hati omutumba ogu oku orikugureeba gwineho endeere nizihika omu ndeere nka ikumi na mukaaga. Endeere ezo nizirugamu sente. Endeere ezo nizirugamu sente. Hati turiyo haineho abambuurize bakunshaba ngu nitwenda varayati ey'ebitookye ei turikubaasa kusharaho endeere ez'okupakeginga fruits and vegetables omu katare tutarikuzishangiza kaveera. Ezo varieties tuziine nka breeding program kwonka ezo endeere zaaba ziriho niiwe nk'omuhingi noozitunda noihamu esente ahabw'okuba nibenda kuguza zaabiringanya zaabo nainga vegetables ezindi omu katare omwago akaveera. Ekitongore ekya National Agricultural Research Organization, NARO, kiyambireho omu kwongyera omutindo omu kuhinga orutookye hamwe n'omu kubishuubura omu ihanga. Ekitongore ekirikukora aha bitookye ekirikwetwa Banana Program turi stationed Kawanda aha Research Institute kandi omurimo gwaitu nitukora aha bitookye by'eihanga. Ahabw'enki nitukora aha bitookye? Ahabw'okuba ebitookye nk'eky'okurya eky'omuntu owa buriijo nikitunga okuteganisibwa. Kiine okuteganisibwa okw'endwara, endwara ezikureetera endeere zaayoma, hariho oburwaire oburikureetera endeere zaashusha nk'ezaababuka. abahingi nitugyeta akajunde ekirikwetwa endeere za yooma zitakakuzire n'oburwaire nibureetwa obukooko n'obw'ekika eky'oruhumbwe nibureetera endeere zaayooma zikiri nto, ekitookye kyabura endeere kandi kibura kukura, oburwaire obundi obu turikurwanisa n'obukooko bubiri Ebimwe ekikooko ekya buriijo eki turikumanya eky'omunwa, ekikooko ekikurya enkonya kandi hariho obukooko obundi nibwenda kushushana nka nibweshushanisa nk'otunyongororwa kwonka ni tukye munonga tituribureeba n'amaisho nitubureebera omu byoma ebi turikweta microscope. Obundi oburwaire obu turikurwanisa n'oburwaire oburikukwata ebitookye ebi turikurya nk'eminekye nainga ebirikwokyibwa nka goonzye, bogoya na kabaragara. Obwo oburwaire abahingi nitubweta toduura. Toduura nereetera ekitookye endeere zaaba yellow. Kabaragara, bogoya na gonja. Ahu oburwaire obwo burikuba buri bwoona buba buri omwitaka, buri omwitaka hati ahu burikuba buri kabaragara tekubaasa kuzaho ninga gonje kwonka ebitookye ebyenyamwonyo byo nibizaho nobihinga noyihamu norya hati nitukora aha bitookye ebyo omu miringo ebiri ekihango munonga ekirikubanzaho nokugira ngu omuhingi abe aine ebyokurya. Kurabira omu puroguramu eya National Banana Research ekirimu neegumizamu okutaho emisiri ey'abahingi, okwegyeramu omu ihanga ryona, kwongiire aha bukoryo bw'okuyamba abo abarikuhinga orutookye hamwe n'abo abarikwongyera omutindo omu bitookye ebyo. Ensigo ezaitu zitakaabura zikahwaho ahabw'okuba ziinemu ekirungi eki ekirimu, nk'oku orikureeba ekitookye oku kinura. Egyo n'obutafaara oburi omu nyamonya eyaitu eya buriijo. Nikibaasa kuba kirikurwara endwara kwonka okunura kwakyo n'akatafaari akarimu aku otarikubaasa kugira ngu noonaga. So okuboneza ebi ebi ebiine okuriibwa kurungi, kubiboneza ngu bitakarwara tikirikumanyisa ngu tubinagire. Okubibiika kwabyo tubyiine omu mwanya ogwa Mbarara aha research station ya aha stock farm which was formerly called stock farm the the Mbarara zonal agricultural research we have a very big jamplasm there y'ebitookye so enyamoonyo zoona buri variety yoona y'enyamoonyo tugyiine omu mwanya ogwe niyo tukugi preservinga tutyo. so twaba nitwenda kugira ngu nitwenda ku impuruvinga entaragaza, nitwenda kuronda embururu, nitwenda kuronda enyeru ninga nituba tugiineyo, nituba niyo twarondayo kandi nitugyenda kugikoresa kwonka n'abahingi. kugira ngu twine ezi nanka varayati izi enzi ensya, omuhingi yaaba naabaasa kumentaininga varayati izi ezo naazimentaininga the only difference is that niziriibwa niziriibwa ekikooko. Omu disiturikiti eya Ntungamo ekigyendererwa n'okuheereza abahingi embibo ezitarikuteganisibwa omushana Kandi eki kirimu nikigyenda gye omu maisho kandi abahingi abamwe baatandikire kushaaruura hamwe n'okuroza aha bitookye ebyo eby'embibo zicookire. Ebitookye twashaarwire, naashaarwireho kandi naabiriireho omu miringo yoona. Kandi waaba nookirya, nangwa na ntakugambiire ngu nikyo ekyo, tokaakimanya ahabw'okuba tihariho ntaaniso yoona n'ekitookye kyaitu ekya buriijo. ahabw'okuba nkakyotsyaho naakirya naashanga hatariho ntaaniso. Naakiteekaho empogoro naarya nabwo naashanga kitaine nshonga. Naateekaho omubumba naashanga kiboneire. Nangwa naateekaho n'akatogo tikyagira ntaaniso yoona. Shana omuntu yaakugambira ati nikyo naateeka kwonka naaba ntakugambiire tokaakimanya. Ebitookye mazire emyaka nka mushanju enyima nimbihinga kwonka nk'omu mwaka gumwe n'ameezi nka munaana Tutungireho emitumba misya egi erikuruga Kawanda kutandika na tukagibyara okwa mwenda enkumi ibiri ikumi na gumwe kwonka nindeebaho empinduka mpango munonga ahabw'okuba emitumba egi neegumira embeera zoona, omu mushana tihariho mpinduka n'omu njura kandi neeteera ebitookye bihango munonga by'okubanza ahabw'okuba waaba nooreeba nk'orutookye oru, obundi wowe omuntu yaaba atakugambire ngu nibyo by'okubanza tokaakiikiriza, ebitookye bihango munonga, nituteeka ninteekateeka nyowe nk'omuhingi kugira ngu ku naakuba ku naakuba nimbona akatare kahango munonga omu biro by'omumaisho, Nibibaasa kundugiramu esente nyingi munonga ahabw'okuba ninteekateeka ngu obundi ebiraakurateho nibibaasa kandi kuba bihango munonga kukira ebi ebi bandize. Ekitongore ekya NARO nikyenda abantu abamwe hamwe n'abahingi okwakiira embibo ensya ezicookire okubaasa kwongyera omutindo omu ntookye zaabo. Ebitookye buri hamwe hoona nibirwara. Ahu oraashange ebitookye ebitarwaire, omuhingi naanaabireeberera. Ni nk'abaana, tokugira oti omu keeya nanka titurwara. Nimuba mutakurwa eki kumuba mutakurwarira either nimuba nimurya gye, nimwereeberera gye ahabw'okuba ebyokurya ne n'omubazi. Waanoyereeberera gye, orikurya gye, ori omuyonjo, hariho endwara ezi otakurwara. Kandi hariho noija kushanga orutookye orundi rurwaire ruhwireyo na neighbour nangwa ni neighbour hariya kwonka ogwo ogwo orutookye rwenda oreebeka gye ogwo oruyandi oreebeka kubi. Ahabwaki? Oriya tarufiireho, tarihaire ekyokurya, tarwariire, tiyaarugogorora, tiyaaruha amaizi, emitumba neeteekwa kurwara. So tihariho mutumba ogutarikurwara kwihaho n'endeeberera. Muganda akeshongora ekyeshongoro yagira ngu ekitookye kifa nsarira. Now so what that means is that these varieties can be grown anywhere anywhere in Uganda in fact we are going to Karamoja with these varieties because it's very dry. Omu kukoresa embibo ezi, omuhingi naasharuura ebitookye by'omutindo ebiine amaani ag'okurwanisa obukooko hamwe n'endwara z'ebitookye kandi ebiine akatare.